Nge moni, kit cwecce kit Lubanga ocweyo kwede, ocweyo mere ma ka wan dano ci wawacci rac ma pe wacce, ki bot Lubanga aye nongo ngo? Ber gire. Lubanga kite ocweye ka ki bote mere nongo ngo? Tye mere excellent ki bote. Ento wan dano aye ka waneno kit ma Lubanga oketo wa iye oi, ni man dong rac rac mo ma dong pe twere. Eh, Ki nge mo ni Lubanga ocweyo malik ma wan dano nen ni lik ma pe wacce. Ci i kare ma dong adwogi mako dano ni kene, adwogi mako dano, adwogi mako dano. Ci adwogi obe ono- oga- gamente olubo kor adwogi, obe onongo nyeri wa ki racce ni weng. Gamed omako wa inyeri twon adui marac en adui dong pe tye jo mukene nge mene ka in dong irac ki nongo dong in olum ginge bene ni olum rac olum mogo pe rac mogo nongo ka ocwere mogo ma kiyubo ayuba ni wun wurukke maber ya wek wuciti wek kinge wunu mony pa gamede ibineno racce? Pe ibineno racce. Ulum pe rac onongo, ento gamente wa Nyeri eni onek Nyeri, Nyeri adwogi dong en oneko Nyeri wa, an pe adwogi ajoni uneka nono in adwogi wu adwogi wu adwogi Nyeri gin aye.

Pien en myero oye ni en irac araca, ci okwo. Eh, oye racceo. Gaber wa omoko ni nyen rac ada. Pi man bene, ka in imito bedo dano maleng, in iye ni in irac araca, in pe catan. Iwinyo wai? In pud pe catan, in pud i dano, ento irac araca iye. Rec ni en aye bal ma in itimo. Ka ituco ni in irac araca ba, Yecu gonyi ya. Hmm? Yecu gonyi. Jo ma gin guye ni gin irac araca, gin tuco wa gin na gin oweko gin irac. Eh? Mumiyo, Lubanga oloko man i nwoyo cik cwor apar wi aryo. Bot jo ma gin mito gin gibed magoba pa Lubanga, nyo ce tworo apar dong ocwiny acel wa gire i angwen Ah, nwa icek tworo apar wiye aryo nyo acel. Eh, tye ngat tye ngat acel
Woro Lubanga myero obed i kabedo acel keken. Mego aye cik ki ongon me cik ma wubimako matek kun wulubogi i lobo ma Rwot Lubanga bimiyowu ni obed mewu i kare ducu ma wubedo i wi lobo-ni. Wubibalo i kabedo ducu liweng ka ma yam rok ducu ma ogamo lobo-ni giworo iye lubangagi ma gitye malo i wi godi mabocone ducu ki i wi cere ki i wang aywer ki i te yadi ma potgi oluk. Wumuk keno jugi woko, wungid wir jugi woko matitino, wuwang yadi ma kicomo i ngom pi woro jok ma dako ma kilwongo ni Acera, wutong cal lubanga pagi ducu. Wek nyingi oto woko i kabedo meno, pe wubitimo kit meno i kom Rwot Lubangawu. Meno aye gin ma oweko jo ma nanga myero kikwano nyinggi wi atir-ri. I kare ma gularre, gucako nene wan kara wan orac-cu man. Wan wurac araca, en en wa joge, wa, wa, wa lagoro gi pud bedo i lobowa, wa kalawinya gi pud bedo i lobowa, wang yewu gi pud bedo i lobowa, aywaya gi pud cam i lobowa. Aa, wan wuye ni wan wurac pien wan aye yam wubedo ka timo ngo? Wan aye nono woo gin-ni. Wan wurac Lubanga. Me nyuto racwa, wacako balo gin eni weng wek ginge ni wacako lweny ki racwa dong. Omyero in ilweny ki racci. In ilweny alwenya ki racci, yako Lubanga acwaki, mumiyo jo mukene camo lweny ki racgi ni an latim abor. Lutim abor mapol gulwenyo ki racgi i dyewa kany, ma gilwenyo ki doggi, tuco balgi ka maleng. Lu- Jo marac i kwo gutuco racgi, jo marac i mero gutuco racgi, jo marac i yo mapat pat ma pe kwanne tum, dano tuco racce ni an arac, araca Lubanga. ci Lubanga gonyi nongo ilwenyo ki ngo ni nongo kong ilwenyo ki rec-ci ngat mo ma aye pe rwenyo ki rec-ci ba ngat mo ilwenyo ki rec-ci cik ada ka mama owaco ni an angut tuba mo-ni. pi mero ne ma an angutu en ocito bot Lubanga wa Lubanga an angut angut kituba moi time kica Lubanga tye ma kica eh? an aye ngo an aye angut yako Lubanga gonya ngat mo aye ngut en kikome yako Lubanga gonyo en Mumiyo lutino pa Lubanga, dano ka dong oto i agikkine, nongo dano ducu dong tye ka mito ni kiket tibone kwene? I kabedo me kuc. Teki dano oto, iket tibone i kabedo me kuc. Kabedo me kuc kitimo nini? Kitiyo atiya, yaka in icito iye. Abedo ka waco bot jo mukene ma gin tamo megi ni, ka gin icito ilego i lyel pa jogi nyo lyel pa lamemagi ci kiwinyo legagi awaci ni pe legawu pe obitimo ginu mo kom lamemawuni ka tek ki pe onongo yam oye racce bot Lubanga dok bene awacci i polo kuca wun wungeyo i Acholi macon onongo kare ca kilwongo ni guro lyel ka kiguro